Hei phawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn, Celyn sy 'ma a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Yma ar y fideo heddiw 'ma mi fydda i yn trio a trafod pedwar eitem o golyr sydd yn cael eu gymharu yn y cylchgronau ffasiwn efo colyr gan y brandiau gorau a dryta. Felly cariwch ymlaen i wylio i weld sut nes i greu yr edrychiad colyr yma gan ddefnyddio dupes yn unig. So, dwi wedi tynnu colur fi i gyd i ffwr, a rwan dwi'n mynd i ddechrau ar yr edrychiad. Dwi wedi mynd mewn hefo'r Rimmel Primer. Mae o lot fwy trwchus na be dwi wedi arfer hefo, ond mae o wedi gorchuddio'r croen reit dda. So rwan mae'n amser am foundation. Dyma ydi sylfaen unrhyw edrychiad colur, felly mae'n bwysig cael y cam yma yn iawn. Mi fydda i heddiw 'ma yn defnyddio yr L'Oreal Paris True Match Foundation. Mae pobl yn cymharu fo hefo'r Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Mae hwn yn costio naw punt naw deg naw a mae'r Giorgio Armani yn costio pedwar deg tri punt. Felly gadewch i ni weld sut mae hwn yn cymharu. Ar y drychyd cynta, dwi yn teimlo reit welw, Ond, mae cael yr lliw cywir ar gyfer eich croen chi mor bwysig. Rwan, se well gynna i mynd yn oleuach a defnyddio rhyw fath o bronzer er mwyn ychwanegu fwy o liw i'r gwyneb. Dwi'n teimlo fel sylfaen, dyma di'r lliw perffaith i fi, credwch neu beidio. Mae o yn andros o naturiol, mae o yn teimlo'n andros o ysgafn, dwi bron yn teimlo fatha dwi'm yn gwisgo dim byd. Dwi'n andros, andros o hapus hefo'r cynnyrch cynta. Ymlaen â ni i ail eitem heddi ma, sef yr Maybelline Dream Lumi Concealer. Mae pobl yn cymharu hwn hefo'r Yves Saint Laurent Highlighter Pen, ac mi oedd hwn yn costio 4 pint 99, a dwi'n gwybod bod yr Yves Saint Laurent Highlighter Pen yn costio 18 pint, felly mae yna dipyn o gymhariaeth o ran pris, felly gadewch i fi drio hwn. Waw, so dwi yn meddwl yn syth bin bod paru yr ddau, sef yr L'Oreal True Match a'r Maybelline Concealer yn gwneud y partneriaeth perffaith. Oherwydd bod fi wedi trio yr ddau, fedra i ddeud yn onest bod nhw union yr un peth. Os oes rhaid fi gael rhyw fath o gymhariaeth, swn i'n deud bod yr Yves Saint Laurent fymryn yn oleuach, ond dwi'n gwybod bod ti'n gallu cael hwn mewn lliwiau gwahanol, so cwbl sa raid i ti neud ydi cael o yn y lliw goleuach. Bendant concealer ydi o i fi, so yn berffaith ar gyfer y danllgade, yy top y talcen a'r gên. Rili, rili licio hwn. Yr eitem nesa mi fyddai'n trio a trafod ydi yr Magnifies Spice Edition Rimmel London Eyeshadow Palette. Rwan ta, mae pobl yn cymharu yr paled yma hefo'r Urban Decay Naked Heat Palette sydd yn costio 34 punt a mae'r paled yma yn costio 9 punt, felly na i drio hwn ar nod i chi rwan. So, dwi newydd cwblhau yr edrychiad llygad hefo'r Magnify Spice Edition Rimmel London Palette ag mae o yn well na'r Urban Decay Naked Heat Palette oherwydd mae gennau hwnna A well gynna i hwn. Ar fy llw, swn i ddim wedi cael ddych chi. Uh, mae o'n mynd ar lot haws. Mae'r lliwiau mor llachar a mor pigmented. Fysa'n rhaid i fi ddewis hoff eitem yn bendant yr L'Oreal True Match Foundation fysa fo, dim ond oherwydd y mor naturiol, os da chi isio coverage reit llawn, fedrwch chi just adeiladu yr coverage yn slo bach, ond mae o yn ych galluogi chi i cael edrychiad andros o naturiol, oedd y lliw yn berffaith, dwi yn lyfio y ffaith bod 'na dros 40 lliw gwahanol yn y foundation yma, a fedrai rhagweld fydda i yn gwisgo hwn drosodd a drosodd. A dyna ni, diwedd yr edrychiad syml a chyflym yma. Gobeithio yn wir fy chi 'di mwynhau yr fideo, ag os 'da chi wedi, cofiwch hoffi a thansgrifio i'r sianel, a 'na i weld chi gyd yn y fideo nesa. Ta!